Abusua mema w'akwaaba sɛ ayɛ Otumfoɔ Nyankopɔn n'adaroma tɛkyerɛma da bɔdweam mogya adi emu afurusane. Megye die paa sɛ bosome yi a yɛwura mu yi deɛ nsɛm a woateɛ no wo ankasa wotoo atuu ho fo deda na sɛ Mmere ba na sɛ yɛka sɛ yɛkɔtow aba a, wunim sɛdeɛ wobɛfa so a anaa kwan pa a wobɛfa so abɛtow aba? Sɛbe wonkɔtow aba mma gyimifoɔ, na gyimifoɔ nkɔhyehyɛ mmara wɔ mmarahyɛbadwam mma wo nyansani wo nni so wɔ mmerɛ ko a onipa ko abɔ dam. Wonkɔpɛ adwuma mma obi papa obi maame, obi nuabaa, obi wɔfa, wɔ mmerɛ ko a ɔno ara koraa n'abusuafoɔ koraa anto ama no. Womma obi mfa sika bi mmɛdaadaa wo. Edin a megye soɔ ne Etwieba Kwabena Bɔmmɔfoɔ EKB. Ahemfo Television, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram ɛhɔ ana wo hwehwɛ videos no ade wokɔ YouTube a wo so hwɛ ahemfo TV wonya kɔpɛ na wa subscribe videos yɛde bɛba out bia almost every week bia yɛ video ɛba wo nsa ɛbɛka wo deɛ na nokorɛ ne sɛ ɛnkyɛɛ bia ana 6 March no akɔgu aba Ghana anya mfie pɔle pɔle pɔle aduosia mmienu 62 good years Ɛdi Ghana at sixty two ana yɛ celebrate yi just recently six March a etwaa mu na kyesɛ Ghana anya mfinhyia aduosia mmienu, sixty two. Nokorɛ ne sɛ ɛnɛ yɛde nneɛma rebegu kwaa mu na yɛahwɛ the achievement so far. Na sɛ achievement no yɛ adeɛ a ɛyɛ encouraging yi a ɛneɛ na yɛbɛbɔ nkorɔfoɔ apaso. Na sɛ achievement no yɛ adeɛ a it is nothing to write home about deɛ a, ɛnneɛ na ɛsɛ sɛ yɛma nkurɔfoɔ bi ani ba wo ho so. Akane no, ebia wɔn so nneɛma akuntan. Ɛsɛ sɛ yɛsoɛ wɔn na wɔhu sɛ deɛ wɔreyɛ no, nnipa bi rewatch wɔn. Yɛnyɛ spectators. Yɛn Nana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, His Excellency, sɛ we should not be spectators, we should be what? Citizens.

Nti program no deɛ wei no yɛ national issues national issues agenda one hot seat so ana mete no w'asɛm bɛtɔ yɛ pono so deɛ a wobɛtiti wobɛnu ho aha yɛmfa koran yɛmfa bible ɛnka ntam program wei so woba so a yɛmfa koran ane yɛmfa bible nso ɛnka ntam yɛmfa religious book biara yɛmfa nyɛ hwee wɔ ha Yɛde abosom, akɔmfoɔ, ɛbosom, moatia, yɛde nsuman ɛne nsuo, oba, ɛmaa shrub ne ɛmaa kosua, yɛse kasa. Waka w'asɛm, obɛ ma yɛn information nso a, yɛmaa shrub, yɛamaa nkosua, yɛamaa abosom baako, yɛse ka w'asɛm, yɛde bɛkɔ ɛ. Nokorɛ turodoo. Ghana assist to. Sɛ yɛ wo wo na sɛ wo hyɛaseɛ nketenkete from class one saa kɔsi class six a na kyerɛ sɛ woannya adu mpɛmpɛnsoɔ bi. Wo hyɛaseɛ ɛfiri baabi nkakra nkakra na wo wea na wo wea wo wea wie a afei na wahyɛaseɛ wo gyina wo gyina wo gyina ntu mpɛmpɛnsoɔ bi so a na wahyɛaseɛ ɛtutu wo tutu wobɛhu sɛ wotu baako na wahwe ase na wasan Wotu baako na ɔhwe ase, na wasan asɔre. Wubehu ara na abofra no redi mmirika. Wubehu sɛ na wahyɛ aseɛ repɛ sɛ ɔnka sɛ, Toto, toto, na kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔka sɛ, Koko, koko. Ɛnkyɛ, wubehu sɛ, Ai, ai, ɛsu nyinaa na atwam, na ɔresu su pa, Yee, obi redi me oo, yee, obi reku me oo, obi reyɛ m'ade. Ghana assist to at our age Ghana assist to what do we have sɛ Ghana yɛ nipa a ɛfiri berɛ a abrɔfo abrɔfo abayifoɔ abrɔfo akorɔmfoɔ abrɔfo awidifoɔ ɛyii yɛ firi nkoasom mu ɛkaa sɛ nɛ deɛ ɔman Ghana yɛade yɛ ho no yɛnya mfinhyia pɔlepɔle aduosia mmienu deɛ Ghana yɛ nipa a ane ɛwoo no foforɔ a ɔyɛɛ born again ane ɛwoo no foforɔ a 62 years no saa mmerɛ ka Ghana kɔkɔ pension. Saa mmerɛ yi anka Ghana akɔkɔ pɛnhyen ɛnam sɛ mpaninfoɔ a ɛdi ɔman yi so a korɔnfo, mpaninfoɔ a bɛdi so kɔ abɔ ɔman yi korɔno, mpaninfoɔ a bɛdi so kɔ awia ɔman yi, mpaninfoɔ a bɔdi so kɔ amfa nokorɛ anyɛ adwuma, amfa ntoa nya mmaa, paapa, boakyewa, kommɔ, gogo anyɛ adwuma, amfa shinap ne nkosua, ɔmkɔfaa bible ne Koran, enti no ɔmabɔ ɔman yi korɔno fofam ama nnɛ ɔman yi awiawiaɛ sɛ amoako ani adu. Yɛka ɔman Ghana a, adeɛ a obroni bɛka ara ne Kwame Nkrumah Ghana because he fought tougly for the our freedom. Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah, all the ten religions ni ɛyi eh, regions a ne ɛwɔ nyinaa no, Kwame Nkrumah ten regions no na ɔwɔ industry wɔ hɔ. Adeɛ baako a ɛbɛkae Kwame Nkrumah ɛte sɛ Kwame Nkrumah Tema motorway, Kwame Nkrumah Tuakosomo ɔna ɛyɛɛyɛ.

Yɛ kaa assembly kaa ɔman mu ni ɛyɛ kaa Kwame Nkrumah ɛna ɛyɛɛyɛ aborɔ aborɔ mpaninfoɔ bi abɛdi so adi aborɔ ara adi aborɔ ara ama aborɔ adidi mu adidi abura mu dɛm. Ɔse yɛn ara yɛ asase ni, ɛyɛ aboɔden ma yɛn. Mogya a yɛn nananom hwie gu nya de to hɔ maa yɛn, aduru yi ka bi ne wɔn a wɔaka so se yɛbɛyɛ bi atoa so. Nimdeɛ ntrasoɔ ne nkotokrane, pɛsɛmenkominya, ao! Nimdeɛ ntoasoɔ, nimdeɛ, atra so, Nkotokea ne pɛsɛmenkominya, pɛsɛmenkominya, abayifoɔ, akorɔmfoɔ, leaders pɛsɛmenkominya a wɔn mpɛ ɔman yi yie, wɔn pɛ wɔn nko wɔn deɛ yie, wɔn nye systems ɛwɔ ɔman mu ntom. Eti ɔmanpanin yare a yɛ mma ne so South Africa, MP yare a yɛ mma ne so Cuba, minister yare a yɛ mma ne so America, Mibisa wo o, saa nkurɔfoɔ kuo yi ara som sɛ wɔn ba a wɔbɛma Korle Bute Chi Hospital ayɛ better, Komfo Anokye ayɛ better, Thirty Seven ayɛ better. Kumasi Gyi, kɔ na kɔhwɛ patients, ayarefoɔ a ɔno ɔde fi yareɛ firi fie a ɔde kɔ hospital no, ɔda fam. na wosɔre afiri gya so na akɔtena frampa a esi gya so a, ɛnyɛ gya mu anaada. Aberewawu ne ɛde aberewa gye eyi a egye ade a ɛyɛ na nea atu ahyɛ da. Yɛka achievement Ghana assist tu ɛdeɛ na ɛwɔ yɛnni hwee akorɔmfo na edi yɛ so minister bɔ korɔno MP bɔ korɔno ɔmampanin bɔ korɔno. Ɔmampanin bɛn ara na ɛbɛtenaa Ghana baannwa so a yɛamfa korɔno anhofɔre no? Ɔmampanin bɛn, YKB, me de wɔfrɛ me kɔɔto a menni kɔɔto sika oo, wobɛgyeeli me, na mmom yɛde abosom ne akɔmfoɔ ne mmoatia ne nsumae ne kyenap ne nkosua bɛyɛ adwuma? Ne yɛbisa sɛ, sɛ wo nso deɛ wonyi ɔman sika a, yɛ mu adua? Woyɛ MP, woyɛ minister, nti deɛn? Hwan na ɛto aba maa woɔ? Yɛn ara na yɛto aba maa. See, government is for the people, by the people, and the people. Yɛne amammuo no, yɛne aban no. Aban no, wansɔre na ɔkɔtenaa soro hɔ, yɛn na yɛto aba maa no. Mampanin ansɔre amfi ne fie sɛ ɔyɛ mampanin, yɛn na yɛto aba maa no. Minister, yɛapɔnte no, yɛn ara na yɛsan kɔyii no kɔtotoo n'ano. MP, Yɛn na yɛto aba maa no, Assemblyman, Yɛn na yɛto aba maa woɔ. Tie deɛ yɛreka no, ɛno na nkɔmmɔ, ɛno na nyansa wɔ mu. Sɛ woada a, nyane. Woada a, nyane, na mpanimfoɔ reka nyansasɛm, na tie bi. Yɛreka nyansasɛm kyerɛ wo, tie bi. The current state of Ghana. The current state of Ghana, the true state of Ghana economy, ɛna yɛde rebrɛ wo, Ahemfo Television.

Ɛdeɛn na yɛnni wɔ ɔman mu? Yɛwɔ nkyene, yɛtu gyabidie, yɛtu diamond, yɛtu gold, yɛtu bauxite. Nyame adom sɛsɛ koraa wɔse ɛpo no yɛnsan tu oil wɔ mu. Mebisa o, 12 years nie a yɛtuu oil no. Enti na kyerɛ sɛ almost 12 to 8 years yɛtuu oil no. Enti na nka yɛntumi nnya education papa biara wɔ ho. Ɛmma yɛn ankasa yɛntu. Since Kwasi Broni mmɛtu na yɛnya share of ten percent. Nante pɛ sɛ ɛte nɛ kɔ broni hɔ o broni so pakyɛw so yɛ slave master adwenpa biaa ne ne tirim ɛma wo ɔmaa sika kɔ si fa kɔ si tiafi ɔmaa sika si fa kɔ bɔ agyanan ɔmaa sika fa ma bubuafoɔ ɔmaa sika si fa kɔ yi kwan deɛ bɛ boɔ ma wo economy no agro deɛ o broni ɔn sɔpɔto Ghana as 62 we are still not even within the middle income ayi. Sale Tatent yɛ ho atete, ɛyɛ pansam, ayɛ bɔɔla, Afrika bɔɔla, Ghana bɔɔla, oburoni yɛ ne bɔɔla wie a na ɔbɛpia agu yɛ so. Ɔdidi na ɔmee, aseɛ, mpuropurowa na ɔbɛpia agu yɛ so because mpaninfoɔ no adwene nyɛ. Obi tumi ka sɛ Africa is a shit hole, baabi a gyanabea, baabi a tonko, baabi a wɔkɔ tiafi. Shit hole nso deɛ nokorɛ because tiafi no ɛsesa a na aba bɛyɛ fertilizer, manure a yɛde gugu nnuane so. Enti ɛha a na wɔnya wɔn biribi a wɔn ani bɛgu ase a na wɔanya aduane adi. Saa mmea mpanyinfoɔ a modi yɛn anim, wɔn a sɛ mo ani awu. Ghana assisted to education ayɛ basaa. Ghana assisted to yɛkɔ no Kofi Nneama, yɛkɔ no shift system. Yɛntumi nsisi dan mma nkwadaa nnya sukuu papa nkɔ. Ghana assisted to obi wie tertiary ɔnya adwuma nyɛ. Ghana assisted to school free school ɛna ɛyɛɛ dɛn ɛna ɛyɛɛ dɛn Government schools universities dodoɔ sɛn na ɛwɔ ɔman mu adwuma dodoɔ sɛn ana wɔn atumi abue a ɛfa nnwum nnipa yɛkɔ kaa se NABCO NABCO no yɛ deɛn kɔbu sɛ wɔn a wɔn te fie mmorɔfo wɔn ayɛ ama wɔn citizens ɛyɛ adwuma deɛ ɔnyɛ adwuma kɔ atua ne ka me yɛkɔ ɔkɔnya bi yɛ sɛ mɛ na aka nsaa. Ghana asista tu yɛn nsuo a yɛ nom pipe borne water ama saman ha nsuo ni ha kɔ adasu ɔmu ni nsu pa teacher mante nsuo ni hɔ kɔ dodowa nom kɔ hwɛ Ghana asista tu kɔ kwame dɔtɔ Kwafu Kuruwa Aduntu Asakapea kɔhwɛ, Konkurase Nkurase kɔhwɛ how people are suffering to get common water, common water etua MP ka almost fifteen thousand a month na yɛ wagye na wakɔ di ɔntua tax ɔntua hwee ɔbu petrol free ɔnante ɔman mu kwa. yɛ ne nna kosi agunnyan so. Ontua hwee, ɔnyɛ hwee, ɔmmoa ɔman no, ɛmma ɔman no nkɔ nkan, korɔno kɔntrate basaa basaa a na wɔresan. Anka obi kɔ ɔsan kɔntrate four hundred million ayɛ payment, four hundred million Ghana current cedi, wayɛ payment NHIA, National Health Authority foɔ. Auditor General report kyerɛ sɛ sika a wotuae, four hundred million no deɛ, yɛanhu ɛho document. Objectivity supporting the documents no, yɛanhu. Payment vouchers no, yɛanhu. Receipt no, yɛanhu. Senate, wɔakɔtɔ software seventy two million dollars, software de ɛnyɛ adwuma. Na obiara daadaa, Danko daadaa, Doe, Ernest Thompson, ɔkuta doctorate degree, Frakadam, Azaa. Nanso na nkurɔfo a na ne ne yɛ adwuma a wɔnim no paa. Yenni nsuo, yenni sukuu papa. Nkurɔfoɔ kɔ sukuu under tree, tete nnua ase resua adeɛ. Na minista, MP, president ba kɔ sukuu wɔ aburokyire, ɔnnye system no ntom. Yɛ sukuu a yɛyɛ wɔ ha, sɛdeɛ yɛkyerɛ adeɛ nyinaa yɛ basaa nti wɔnnye ntom. Wokɔ sukuu wɔ ha a, wontumi mmɛbɔ bra, wontumi nyɛ hwee. To wɔn so a wɔnye ntom, a na wɔnenam aburokyire, a na wɔyɛ nea wɔn ankasa wɔpɛ, nea ɛyɛ wɔn dɛ. Edu mpɛmpɛn so a, ɛsɛ sɛ mpanimfoɔ no, yɛma wɔn hu sɛ ampa, yɛn nso nyansa wɔ mmabunu yɛ, nyansa wɔ yɛn tirim. Wonya video no a, fa ma obi, obi nso mfa ma obi, na obi nso mfa ma obi, na ɛnkyɛn de, aburokyire baabiara ɛnkɔ hɔ, Ayama Buakuro, Nana Agradaa, The Great Nana Agradaa, Ayama Buakuro. Nana Ayama Basabasa Buaku baabi a wɔ biara mɛbɔ wo din kɔ wo ka nokorɛ yɛnni nsuo yɛnni sukuu papa health facilities kora me mmɔ so fi sɛ ebi ni hɔ ebi wɔ hɔ nom a anka ɔmampanin mua kia to ana ɛde too yɛ ana owu yɛ yɛ yɛ wɔ fa paa kwasi amisa ata former vice president Mahama brɛ so pick up mu ɛna ne too yɛ a ɔkɔwu yɛ yɛ papa Atta Mills presidential hɔ ahwan house hɔ nom anka Flagstaff house hɔ ankasa yɛ de to pick up mu ɛna ɔno nso ɔkɔwu yɛ the whole Ghana ambulance dodoɔ yɛ adwuma nyinaa 21 I'm telling you yɛayɛ nhwehwɛmu awie national issues na yɛka ho asɛm.

Monte aseɛ a, monte aseɛ prɛko. Yɛte ɔman mu, wokɔ China, wokɔ India, wokɔ America a, nsuo a wɔtɔ koraa na wɔyere bammɔ ne nkanea sɛn mu. Ɔman yi deɛ, nsuo bu n'ani pɛ na ɛdum kanea. Nsuo, ɛbu n'ani kim na kanea dum. Nti nsuo muna pɛ na obiara yam ahye no. Nsuo muna a, wo nkwa nhyɛ fridge mu a na asɛe. Biribiara a ɛsɛ sɛ wɔka no hye biara, ɛsɛ sɛ wɔka no hye. lectricity, power, hydro, yɛn ana ne yɛkɛ ma Côte d'Ivoire foɔ nkanea, ɛnɛ deɛ Côte d'Ivoire foɔ koraa na ɛkɔgye mua firi wɔn hɔ, solar, awia ana aboaboaboaboa, plant kakra a wɔn bɛyɛ nti na anka nneɛma to atwa nti obiara bɔ ɔpɛ sɛ ɔdidi ho bi nti wɔn nso wɔn nyɛ, mpaninfoɔ no abofo, wɔn akorɔmfoɔ, awidifoɔ, yɛn mpaninfoɔ a ɛdi yɛn sono yɛ abofo, awidifoɔ a wɔn. Minnim deɛ wɔde mogya ne nnipa nsunsum reyɛ. Wɔn a abɔfo, awidifoɔ, wɔn awudifoɔ ankasa, wɔbaa sɛ wɔbɛkum awia wɔn ansa bonsam no sɛbe, wɔbaa sɛ wɔbɛwia kum na wɔasɛe. Enti obi hyɛ ɛkwan a ɔreyɛ ase a, ɔtwɛn ara mfie nnan, aka boso mmiɛnsa na afei ɔbɛtwa ahoma mu na kyerɛ sɛ ɔde bɛpam atoɔ. Wogye sɛ yɛwɔ ha yɛrehwɛ obi apoku ase kwan no. Amma ne time a ɛsɛ sɛ yɛba so a na wote ahoma mu o, woante ahoma mu a wobɛte bɔbɔle bɔbɔ. Wobɛte bɔbɔle bɔbɔ. Yɛma mo mmerɛ, moanyɛ anwie a me ahu sɛ yɛnam so na mobɛyɛ frakadam, yɛbɛtwa ahoma mu, yɛbɛtwa ahoma mu, na sɛ yɛkɔhyɛ 2020 mu a mobɛte bɔbɔle bɔbɔ. Munni campaign issue, campaign message, munni hwee because munni achievement biara. NPP, NDC, wɔn mfiri yɛn so nkɔ. NPP, NDC, wɔn mfiri yɛn so nkɔ. Ɛne otumfoɔ kɔ a yɛbɛkɔ pan twɛ so wɔn adi ɔman so wɔn adi so. Kɔkɔ Britain a saa na ɛteɛ, yɛwɔ prime minister, yɛnni president. Yɛntumi mfa yɛn nsa nsi ɛbo sɛ Ghana a sister tu. Ghana yɛ nipa a ankɔkɔ pɛnhyen. Sister two years ankɔkɔ pɛnhyen. Ɛnyɛ sɛ yɛma no contract, ankɔkɔ pɛnhyen. Na pɛnhyeni a waba pɛnhyen, wakyerɛ adeɛ akyɛ, wayɛ doctor pɛn, wayɛ lecturer pɛn, sister two woba pɛnhyen na deɛn na wode reba? Ɛdeɛn na wobɛka ho asɛm? W'achievement ne sɛn? Wo mma nso wɔ fie. Sister tu gu adeɛ bi a na wɔ banana wɔn nyinaa wɔ fie wɔn bɛ bisa grandpa grandpa ɛdeɛn na wokɔ yɛ wokɔ sɛ wokɔ kyerɛ adeɛ wokɔ yɛ doctor adwuma wokɔ yɛ abaa adwuma deɛn na wayɛ a ɛdeɛn na grandpa a wɔbɛka grandpa Ghana a sister tu panifoɔ adi anim akorɔmfo wɔn abofo wɔn nyi nipa bi ama wɔn wɔn nyi nipa bi ama yi kɛ bi. ne m'abusua. Wɔnnwen me ho. Wɔyɛ pɛsɛmenkominya. Wɔyɛ pɛsɛmenkominya. Wɔyɛ aborɔfo. Teteyɛ no a ɛkuta wɔn no, ɛnyɛ saa na wɔn apply no. The knowledge that they have acquired, they are not applying it. Sɛ wɔn apply deɛ a, ɛnneɛ aka wɔn kakra. Aka wɔn kakra. Ɛhyew kakra wɔ mu. Enti wɔnhwɛ no, wɔnyi mfiri mu. Yɛte ɔman mu, AMA office, wobɛkɔ hɔ koraa na efi aboro so wɔ hɔ. Me me meyɛ national service wɔ AMA, Accra Metropolitan Assembly, wobɛkɔ na bɔɔl a ɛyɛ mma no si hɔ. Hwɛ ɔman mu hwɛ, hwɛ Zoo Lion, Asadumo, Waste Management foɔ a yɛde nneɛma hyɛ wɔn nsa, Annual General Report a AMA foɔ yɛeɛ, gyama monkenkan, yɛ a, kɔgye bi kɔkenkan, kɔ online kɔhwɛ. Wɔafiri pɔtɔɔ. Nwura ne ɛ ɛ yi yɛ bɔɔla na ɛmene wɔn yi. Ghana Asistitu. Unemployment asɛm a yɛntumi nka, bribery and corruption na agye wɔn no abɔ soɔ. Deɛ ɛnim ara ne sɛ yɛɛ yɛ parliament house, yɛakɔgye loan aba, loan no yɛde 30 percent ɛba bɛyɛ adwuma, 70 percent ministers, MP, monkyɛ ni. Enti wobɛhu sɛ sikasɛm biara nni hɔ a akɔ parliament a afeeli da. Sikasɛm biara nni hɔ a akɔ parliament a ayɛ twetweboo da. RTI, Right to Information, Right to Information Bill, etake, atake more than eight years, afei koraa na atumi ayɛ adwuma. right information no a take years afei na adwuma ɔpa mmiɛnka sɛ ɛkɔgye besia majority bɛ vote sisi a ne akɔgye ama ne thirty percent no abɛ bɛyɛ ɔman adwuma seventy no ɔmadi the leaders are wicked the leaders are greedy the leaders they are devil Ghana leaders panifo ɔmo dɛ yɛ no no ɔmo nwe ɔman no pɛsɛminkuminya pɛsɛminkuminya It is painful and to shock you Ghana are sixty two wo de ɔpam yɛn ma mpanyinfoɔ no tan na wɔn nkɔ yɛ budget wɔn de yɛ Ghana fifty two sixty two ne mmra sɛdeɛ Ghana fifty wɔn dii ne basaa no na hwɛ Northern region hɔ a ɛkɔɔ yɛ no cars ɛkɔɔ hɔ nom no ammo cars ɛkɔɔ hɔ no ammo car no woka sɛ ɛnsi kwan so ɛbɛtɛmi atake bɛ two years na ɛnnu yɛ ne nyinaa faa plane. Cargo planes. Dignitaries baeɛ, prayer dɔm kɔɛ, hotels ɛyɛɛ ma. Ei, mampanin, wobaeɛ o, wo se wo deɛ, ɛnyɛ biribi nti na wobaeɛ o, na mmom wobaa sɛ wobɛboa ɔman no, ama ɔman no anya ne ntoma pa afira. Ɔmo nyɛ system no nni. Ɔmo nyɛ education nni. Ɔmo nye yɛ nsuo nni. Ɔmo nyɛ hospital nni. Ɔmo nyɛ bibia nni. Nti MP, minister, ɔmo nyinaa bottle water, sachet water nko ɔmo nfa nyɛ hwee. Yɛ kaa ɛse me yɛ nka. Aha na mede wo si Ghana sixty two. Se ma di kan asɛ wei yɛ hot seat. Hot issues. National Issues, Agenda One. Ɛba sɛ yi a, yɛfa yaw mu ara na ɔto ara hyɛ, na deɛ ɔntumi nwɛn no, watumi adwen. Deɛ akonnwa no ɔde ne to fa atena so nso, watena ase yie. Deɛ n'adwen dan koommi, ɛbɔ mu no, na atumi asisi so yie. Yɛkyerɛw deɛ ɛyɛ. Ɛkyerɛw kwan pa a fa so na woanyera.

yɛbɛsan ahyia. Me din de, Ɔdene ho Nana Etwieba Kwabena Bɔmmɔfoɔ, YKB. Wohyiam baabiara a, ɛyɛ YKB. Wofam billion nso a, mɛto wo so. Ahemfo Television, Ahemfo Television, Ahemfo Television, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram message no madi kan ka kyerɛ wo sɛ me ho nte, ɛho antena ade ba a wofa mɛfa yɛ obi. Wo disturb a mɛ disturb wo bi. Pɛ sɛ ɔmmra platform yi so a yɛabue yɛn apono ato so. Yɛnnye sika. Yɛnnye sika kɛseɛ biara. Yɛnnye sika kɛseɛ biara. Ketewa biara nsua. Yɛbɛbɔ advert ama wo. message no akɔ kɔ baabi a aburokyire baabi a obiara te yɛn nka a wɔtu kyɛ ma yɛn. Ahemfo Television epue ba What issues? Yɛwɔ nnipa bebree ɛnkyɛ m'akosɛm yɛde reba Nkurɔfoɔ abɔ bra duru baabi Nkurɔfoɔ wɔabrɛ wɔ abrabɔ mu Mɛka wɔn nsɛm na mfa ntu nkyirimma fo. Ɛnhyɛ me mu nkuran. Nana Agrada, baabi a wɔ biara, Nana, Easter wo twa nneɛma, fa me deɛ ma me. Rev. Ɔbɔfoɔ, mekye me kaa. W'adawroma, ketewa bi ɛkɔ a de bɛma me a, me de bɛgye. Kɔfɔɔ no ɛmaa fans no, Nana, Rev. Me nso me ka ho bi. Me feeli wo paa. Me hwɛ li ɛɛ Lion TV, mahwɛ Cash, mahwɛ Kiss, mahwɛ Sweet, four no nyinaa ansa na mada. Adwuma bɛ na ɛsen wei. Meda ase. Baabi a wɔ biara metu kyɛ ma wo. Dase na yɛbɛsan ahyia. Me din ne Twiba. Bye bye.